u kuma u ri um pilot lowu a ku ri norho wa mina ku sukusela na ha ri na malembe ma tsevu Mm. um u sungule laha a ku hi ni ta endla swihahampfhuka Hey. evillejini ya hina Hey. se ni vutisa mhana ni ka mhani kasi vanhu lava va hasahasaku swihahampfhuka va vitaniwa yini Mm. se va ku i pilot se ni ku loko ni kula ni la ku va pilot ku sukisa hikwalaho Mm. norho wa mina a wu fangi loko ni ya a primary school ni ya high school a na ha vulavula hi swona Mm. se hi laha swi nga sukusela kona na ha ri tsanana swinene so ku nga va ku ri swihi swilaveko kumbe ti-requirements um leti laveka ku va munhu a nga va tikuma karhi a nghena ka xikolo lexi endlaka timhaka ta ku va munhu a va a pilot okay ni ta swi longoloxa hi ndlela leyi xo sungula u fanele u va u pasi grade twelve u pasa physics maths na english hmm. hi sixty loko u heta u ta ya kwale ka swikolo swa swihahampfhuka ka swikolo swa swa swihahampfhuka before u sungula ku haha va ya ku cheka leswi vo nge va va medical fit va ku cheka height ya wena u fane u va u lehile ku va one point six two meter va ku cheka weight leyi ku nga fifty four point five mara weight va ku twela va ku nge-se wo fana na mina a ni yi fikisi fifty four point five ma ni voni njhani weight va ku twela hikuva va swi tiva ku u ta nyuhela ku ya a. hi handle leyi Mm, mm, mm. va cheka u fane u va u kha u nga dzahi mahawu wa wena Mm. u fane u va u kha u nga vabyi va ku chekela mavabyi va ku chekela ku wa twa wa vona swilo Hey. leswi u nga ta va u kha u swi tirhisa loko u va u kha u hava so loko munhu o va a nga leha ku fikelela leswaku munhu swi va disadvantage kuma ku ri hala ka leswin'wana swa dyondza ni dyondze kahle ni pasini but loko karhi hi langusa aka sayiti ra malehelo kuma ku exi ni lehile but a ni fikeleli um swi va kha swi munhu swi n'wi- swi n'wi swi n'wi disadvantage ku a nga va pilot swa ku disadvantage a wu nge ngheni but ka ku va ku ri leswi va karhi swi kandziyiwa ehansi ku fana na movha kumbe Eh, eh, eh, swi kona swi vitaniwa ti-radars leswiya swi ku pfuna ku va before aeroplane ya wehe haha Ey, u va u fambisa swilo leswiya swi pfuna ku u famba at the ground Okay. like laha hansi Okay, Se u eh. nge swi koti ku fikele swilo leswiya se van'wana lava va nga lehangiku ngopfu lavo ngo swi byela ku minimum u tshama henhla ka xikhigeni loko u ta kota ku fikelela swilo swa se loko u va u komi swinene u nge swi koti ku haisa xihahampfhuka okay so ku nga va swikolo swi va ku karhi swi endla timhaka um ta vuhahisi swi kumeka kwini swi kona joni swi kona eastern cape wo fana mina mm. ambyela swa le eastern cape ku na madiva bay school of light a port elizabeth ku na mm. algoa school of light a port elizabeth ku na Border Vision a East London a Joni ku na xa Johannesburg Academy okay eh swilongolofini ku hambanahambana ka swona so eh ti-challenges leti wehe u nga va u hlangana na tona eh mpfhuka u sungule gondzo ra ku va u lava ku endla pilot nga va nga va timhaka ta ti-fees kumbe swin'wana swa ku hambanahambana ti tele ngopfu xo sungula challenge leyi ni nga va na yona before u ya ka swikolo swa swihahampfhuka ku na xivongo application fee va lava five thousand mm. so application fee leyi a wu xi tivi xikolo ku na swikolo swa ti-flight by night ka mm. aviation mm, so a wu xi tivi ku loko no heleketa mali leyi xikalo lexi nga va xi kha xi exist first challenge and a ku Take it. I don't like too many deductions, whatever it is. So now I'm going to explain to you why.
Okay, uh, so u va u endla yini ku va wena u zama ku va karhi uh, u lwisana na ti-lifestyle leti kumbe timhaka ta ku va u hleketa ku endla yini kaya emahlweni ku nga na ti-bursary ke okay manana wa mina loyi a tlangaka switokofela tokofela se hi vona a va va va kha va tlanga switokofela va hlengeleta va kota ku hakela xikolo fees hi switsongotsongo se hi swona leswi nga endla swa ku fana se even yi ka depends um last year loko ni ya ka defense u kuma ku ha hina hi ti ondelini va lava fifty four point five Hey. se rhawundi leyo sungula leyi ka defense va famba hi tirhawundi Hey. kona laha ya ku ba ni ta va ni humelelini hikuva a va ya hakela swilo hinkwaswo rhawundi leyo sungula ni vheti ni huma hikuva ni ri underweight Mm. mutani wa underweight okay se u vhela u va disqualified So ku va- vulaka ku va ku nga ri na ndlela yo karhi leyi munhu a nga ha vaka eh, a yi a yi a yi a yi endla ku va yi a tikuma a va fit nyana swa ku swa okay so i mani a nga va nga hlohlotela ku va wena eh, u tikuma karhi u landzelela eh, mikondzo ya ku lova wena u tikuma ku endla eh, pilot okay la nga ni hlohlotela i sipho manghezi wa muthoza u za huma ka skin sam lembe leri a nga ri ka grade twelve wa ku u huma villagini u fambe hi ndlela ya defense um tikhoma ngezi leyo hlohloteli hi ku na mina huma vhilejini ku swi vula ku loko ye a nga swi kota ku swi endla mm. na mina ni nga swi kota ni nga tsandziwa yini mm, mm, ya nga endla ku se ni ku hambileswi ni nga swi tivi ku swikolo leswi le kwihi swi endlisa ku yini ni ya kweli ende katako wa mina ni ve loko ni ya flight school ni hlangana na yena kha endla rating yin'wana kweli xikwembu role model ya leyi a kota ku vulavula mm, mm.
okay so hi lo karhi hi langusa eh u nga va u tsundzuxa yini eka muntshwa loyi a lavaka ku landzelela mukondzo um eh, leyi wena u nga va u yi sungula ni nga ku eka muntshwa u nga yingiseli vanhu famba u landzelela norhi wa wena hi ku na mina loko na ha ta va ku a wu lehangi wena u komile u ya ku hi swisa swo taniya taniya famba tivonela hi wexe u nga yingiseli vanhu